ווען מען שטייט אמאל אין א מינוט פון א נסיון, און צומאל איז דאס זייער זייער שווער, און מען זוכט אלע סארטן תחבילות בתחבילות תעשה מלחמה, וויאזוי גייט מען זיך מתגבר זיין? איינע פון די וועגן וואס מען דארף טראכטן, אז אסאך מאל ווען ס'איז גרייט אין הימל, דער אייבערשטער וויל דיר שיקן שפע, ער וויל דיר שיקן א ישועה, ער וויל דיר שיקן א הצלחה, זיי דיך נאר מתגבר, און דו קענסט נישט וויסן אמאל אז דארט ליגט די יסוד'ן הצלחה פאר דיין גאנץ לעבן, וועגן די איינע התגברות פון א נסיון, ווער רעדט נאך אז די נסיון וועט דיך ברענגען הויעך, ס'וועט זיך עפענען פאר דיר פרישע שערים אין תורה און עבודת השם, ווייל דו ביסט בייגעשטאנען א נסיון. אין די וועלט איז באקאנט די מעשה וואס אזוי פארציילט די גאנצע וועלט אז די טאטע פונעם הייליגן רמ א רבן של ישראל איז געהייסן רבי ישראל איסרלען דער גרויסער נגיד און ער איז געווען א סוחר און ער האט געהאט ביי זיך א קבלה אז יעדן ערב שבת נאך חצות נישט דארפן וואס צו רעדן טוט ער נישט געשעפטן איז געקומען אמאל איינער א סוחר צו האנדלען מיט אים און זאגט דער יצר האט זיך מלבש געווען אין אים. און א שטיק צייט פאר חצות און האט געוואלט אריינציען און מ'האט געקענט אויף דעם דיעל מאכן אסאך אסאך אסאך געלט. די טאטע פון די רמא איז בייגעשטאנען דעם נסיון און האט געזאגט ס'איז געקומט די רגע פון חצות נישט דא פון וואס צו רעדן מיט דעם געשעפט האט ער זוכה געווען מ'האט אים געשאנקן פון הימל א זון וואס האט באלאכטן די גאנצע וועלט עד היום הזה ועד עולם. יעצט קען מען ברענגן א נענטערע דוגמא. און וואוינמען זיך דא אינעם שטאט בארא פארק איז דא א בית מדרש וואס הייסט בית מדרש שומרי שבת, אלטע ווענט, אלעס דארטן איז אלט, אבער די בית מדרש טראגט מיט זיך א היסטאריע פון מסירת נפש מיט הונדערט יאר צוריק אין די תרפ ש יארן ווען ס'האט אנגעהויבן צו קומען מער און מער אידן קיין אמעריקע, ווייל מ'האט געזוכט דא פרנסה, מ'האט געוואלט אנטלויפן פון די שלעכטע פראגראמען אין רוסלאנד און אוקריינע, אידן האבן אנגעהויבן צו קומען מער און מער, און מיר אלע ווייסן אז מ'איז אויסגעשטאנען שרעקליכע נסיונות פון שמירת שבת, און ליידער ליידער זענען זייער סאך אידן געפאלן פאר די נסיון, ס'איז געווען מורא'דיג שווער זיך צו מתגבר זיין. זענען געווען א קבוצה אידן וואס האבן זיך אפגעריסן פון די וואס זענען זיך מורה היתר און זיי האבן געגרינדעט א בית מדרש מיט מסירות נפש, מען זאגט אז דער פריערדיגער בעלזער רב פון שטאט בעלז האט ער געהערט פון דעם און ער האט געהאלטן נאך דעמאלטס אויך נאך צוריק קומען פון די צרות פון ערשטן וועלטס קריג ס'איז געווען א גרויס דחקות ועניות אבער ער האט געשיקט א אמעריקאנער דאלער בימים ההם און תרפ ר פ ה. שרייבנדיג די ווערטער חבר אני לכל אשר יראיך איך וויל זיין א חלק פון אזא בית מדרש, א בית מדרש פון אידן גיבורי כח, בעלי מסירות נפש פארן שבת קודש, זיך צו האלטן אפגעהיטן פארן אייבערשטן האבן זיי געמאכט א אייגענע חבירה, ס'האט נישט קיין שום אנדערע היגיון שבעולם, אבער דאס איז א פלאץ וואס מיט הונדערט יאר שפעטער, און ס'איז נישט משיג צו זיין וואס ווערט דארטן געטון, וויפיל אמן יש מאין רבות ווערט געזאגט דארטן אין איין טאג, וויפיל תפילה, וויפיל מניינים, וויפיל חסד, וויפיל תורה גייט ארויס פון די פיר ווענט פון דעם מקום קדוש,